подавили. Вот ордук тахсыбытым только хас нефтебаза буолтарын үлэлин хас сезонная хаас булла күһүн буолла мен больничныйга барам небэһэт он небэһэт антибиотик курс ылабын укол система бөҕө онну канакыны биирдаа хакылгаалым онну хитжаммын атада тухха сокращение баран урыян хаалмын тон булганна буденческая потом

син барыммын буолан утуктаатым ээ ол иннинэ туохха очоҕуспунан эмиэ операцияламмытым иккитэ стома уура сылдьыбыттар онто стома ылбыттар икки операция буолан барбыттар аны утуктаабыттара ол онно сылдьаммын ол элиэби сиэппин кытары сиһим дьиэбин бу швабранан ытыы тусуйар эти сиһим ыары туттан уонна били дьэ ыалдьар киһи туох настроениялаах буолуой дибэт дьиэбитигэр Кине хаҥаһанарсыыт үсүрэҕэрдээччита ол онно кыыһа хотонноохпут иҥчэ билэ баһаам кыйбаккабын ону киң хоҥ дьэ кыыһырсыйыым ото элиэри сиэтип сиһим ыыртын сразу сымыйалаабыт курдук харахпын сыһыыбыт курдук ылан барахтар онно мин дьэ өрө көрө түстүм оо наһаа үчүгэй продукция эбиттии диэн минньик аны

Иркутскайга тренинг болар онда кэлин да кэлин диэбитин истэммин. Ол дьоннугар ырыктаахпын диэмик бу туохха студенныхпыта ханна да ыраах көтөрүппүтэ. Онно барабын да барабын диэммин дьоннорбун туохтааммын онно билет ылым Иркутскайга олусоотоон көстүтэ. Оннун учи чечерин кытар олордум. Ол тренингы тиэммин онно илэ харахпытын көрбүтүнэ. хайдах инбэлиит оҕолоох дьонно ытыы-ытыы тахханнар махтаналлар мин оҕом бу маннык этэ эн маннык быыһаатынбын наһаа үчүгэй аһылыктар игин диэти онно наһаа үчүгэйдик туохтан кэлбитим онтон дьэ біз соцсеттерге ыыталыыбыт һэ маннык продуктивар натуральный ылан иһиҥ киһиэхэ көмөлөһөр ыарыырга көмөлөһөр итити

Ол хана күн атахпыттан төбөбөр былы бүтүннүү тарҕана сылдьыбытым вирустар. Билигин ол билиҥээҥҥэ былыр астыыбын. Элиэп ылан оннук буолбатаҕа. Хайдар маны тоқтаан хаалбыт курдук этэ. Ол баар били дозата кыраны дэһиирбиттэн болу. Ото бу маны мин уламын эмиэ олох күүскэ эти передоз буолбаккын да дииллэр дии. Олох күүскэ бу туохтан кедровитинтан анти чихстан үйін хаалаамын булан олох Күҥҥэ иккилиннэ, күҥҥэ үстэ олох санаатым да ыламмын сииһиччим. Оны аһаабаккыт да дииллэрдим. Мен бу били тохтааммын аһыыкпын барбаппа аһыыбын, аһыыкпын барбатахта аһаабаппын. Туох бэйэм бэйэбин истэбит. Организман бэйэм бэйэбин истэбин

Утук эрэ ким эрэ эппитин курдук буолан утуктаабытым. Хас эрэ турбутум иһин ону буолана анти стресс баар этэ. Туох эрэ Ону ыламмын тоҕо эрэ икки тардыйа көрмөдүм, көрбүтүм муна ыламмын иһэ испитим

Мин уже били ылыннаҕым дьыбыт уже паапабыт инфарктаан уже оһуох буолла диһигим паапа тоһоҕо олорор кэллэ дии. Ол оннук буолбутун кэнтэ уже барыта суола аһыллан хаалбыт. Мииннэйгэ бүлүөт мииннэйгэ баран ырыһахтары ылан иһэр саныриэс бертолет кэлэн үөһэ бүлүүттэн таарыйан кэлин ылла. Оны сразу буонна ол быраас был михарийде барсаам сопровождающайым дип. Аны сразу өлдөстүк, конечно. Аны сразу лымда баран калдым. Аны Аны тур ол да жамы буон итаҕы беттим. Онно куоракка барар бар болланда били уу тоҕо барар бар кете куһаҕан соммун игин ылан кетер бар. Потому что оны били

оннук олоххо биһи олоруохтаах оннук гыннахына короче киһи оннук куһан ситуацияттан туохтан барыттан тахсыан сөп эбит ыарыыны даҕаны ыарыыны буоллаана эми хааманы кутарылыстахына ыарыыҥ эми өрө туран эйгин кыайан сөп дииллэр оннук ситуация боллон эми ылынаҥым кимги махтаныктаахын онну отпуская диэхтаах

Ону хайдах киирэрбин да билбэтим, эн санаабар туохпут туһатыбын. Телеграмҥа Телеграмҥа буолуо.
Ise тугу кимere кэпсээн маа була дьо просто кэпсиибитэ дьаадьаата.

Уонна Бу мин, мин оҥо миэхэ оҥорбуттан эһэ Надя оҥорбута эбитэ, правда буруммутут бүтэрэн кээстэ.
Ону хайда эрэ киирэҥҥин манна туох эрэ биир атахтыы, икки атахтыы мин вообще уонна ол магазин. Бу өссө туох эрэ баар дии, онно киирэҥҥин тугара хакаастыыгын дии. Тугара гына да